azul fell-awen ɛeslama nwen akk ayetmaten taysetmatin lbaraka n sidi rebbi ɣef yal yiwen d yal yiwet

Masinisa, Slam n Lmasiḥ fell-awen, slam n Lmasiḥ fell-ak a gma, Rebbi ad k-ibarek. Kidar Tigrin, slam fell-awen, slam ula d keččini a gma, slam-a inek. Akken ad d-urten iɛeddan, donc ça fait snat de presque de semaine agi ulac-aɣ, donc pour des raisons personnelles nettwaṭṭef. Nara Kips, azul fell-awen, azul a wetma, soyez bénis, Rebbi ad kem-ibarek.

Di lewqat agi. Ad nerǧu ciṭuḥ akka. Si leɛḍil akk ad d-kecmen waytmaten. Ad nkumassi.

S tar mirt nek kulci yelha Rebbi ak ibarek merci beaucoup apparemment kulci yelha Linda Yaḥi azul a Linda aslam ayen ma wetma Rebbi ak mibarek i wid akk i d-ikecmen di lewqat agi Rebbi akk nibarek aslam a nwen donc soyez bénis mes frères et sœurs le son est très bien Tanemmirt a gma afud igerrzen n rruz Abbas n rruz Abbas azul swayib bini a gma Abbas Rebbi ak ibarek Ḥwaǧeɣ taẓalit ɣef yemma Louise Louise bien sûr anẓal awetma donc

Akka, wa d-nuɣal ar ɣur-wen, ad nesɛeddit, akka d-nenced Sidi Ṛebbi di lewqat-agi, a baba Ṛebbi aḥnin, neddukel-d s yiwen n wul, s yiwen ixemmim, a baba Ṛebbi ɛzizen, a k-nini i tikkelt nniḍen, a baba Ṛebbi, saḥit ɣef ṛṛeḥma-k, saḥit ɣef leɛnaya-k, saḥit a baba Ṛebbi ɣef tezwaɛt-agi, ɣef lewqat-agi, a baba Ṛebbi, neɣ l'occasion-agi i ɣ-d-tefkiḍ, a Sidi Ṛebbi, neddukel-d d waytmaten d taysetmatin, a baba Ṛebbi, ad nessutur tiltin-ik, a Ṛṛuḥ Lqudus, iwakken d kečč ara ɣ-yawin, ara ɣ-inehṛen di tmeddit n wass-a, Nessutur levramu a baba Rebbi tiltinek gar-aneɣ ad tqedceḍ s lqewwa, a baba Rebbi efk-aɣ-d lewhi-nek, efk-aɣ-d les sujets ara neẓẓal, lewhi amek ara neẓẓal di tmeddit n wass-a, a baba Rebbi err aɣ-n akk ayen yellan ama d leḥmadi, ama d awal-ik, ama d ayen akk a baba Rebbi d lewqat n tẓallit, les sujets de prière, ifara neẓẓal ɣef aytmaten d taysetmatin. Aḍarbi, axaṭer kulci numan belli kulci yettas-d s tẓallit, aḍarbi ad d-necḍa rruḥ-ik gar-aneɣ iwakken ad iqdec s lqewwa di tmeddit n wass-a, ay Ameɣlal, ad k-id-necdeɣ rruḥ lqudus, awi taswiɛt-agi, barek ad aḍarbi isetma d d wayetma i d-ittmuqulen di lewqat-agi, rreḥma-k, tazmert-ik ad aḍarbi ad ters fell-asen, deg yisem n Yasuɛ Lmasiḥ, Halelluya! Halelluya!

A Baba a Ṛebbi a nessali ccan i yisem-ik, ay Ameɣlal, a Baba a Ṛebbi a k-nini d imqeddes, d imqeddes, tlata iberdan ay telliḍ, ay Ameɣlal, a Baba a Ṛebbi i kečč lɛaḍima lakk d ccan d leḥmadi, ulac wi k-icuban a Babatneɣ, ulac wi k-icuban ay Ameɣlal, kečč i yeɛlayen, kečč i yuklalen akk leḥmadi d wayen yellan a Babatneɣ, a Baba a Ṛebbi a nbarek isem-ik i d-ikkan sennig yismawen tameddit-agi.

I wid i d-ikecmen di lewqat-agi, lbaraka n Umeɣlal ɣef yal yiwen d yal yiwet, akka lbaraka n Sidi Rebbi fell-awen, fell-akent. Akka, bɣiɣ akka deg ad d-nfaq kra n tseddarin n wawal n Sidi Rebbi, ad d-nwali kra n tseddarin. Ass-agi, ayen akka bɣiɣ ad d-ferqeɣ akka, c'est pas une prédication mais juste ad nemyuncourager nekkni aytmaten taysetmatin, Tettɛedday-d akka tiswiɛin iweɛṛen, nezmer akka s wid yumnen s Yasuɛ Lmasiḥ ad d-nedder, izmaḥ-ak tettidireḍ-d taswiɛt iweɛṛen, izmer ad d-tidireḍ akka lexṣaṣ, izmer tettsuɣuḍ ɣer Yillu, tettɛeggiḍeḍ ɣur-s, tikwal izmer s-tiniḍ mem anda t Ṛebbi i teswiɛt-inu, am akken yeǧǧa-yi Ṛebbi, am akken-nni Ṛebbi ur d-yettarra ara, am akken yessusem di teswiɛt-inek, ahat d lehlak, ahat d lexṣaṣ, d aṣurdi, ahat.

Smeḥtiyi, Illu isell-d i teɣri n wid yettɛeggiḍen ɣer ɣur-s, akka, Dieu entend les cris de ceux qui l'implorent, Sidi Ṛebbi isell-d i teɣri n wid yettɛeggiḍen ɣer ɣur-s, ahat yezmer ḥay tettɛeggiḍeḍ, ahat peut-être tettɛeddiḍ tiswiɛin iweɛṛen, akka, tettɛenniḍ ɣer ɣur-s, mi iẓẓar dakken Sidi Ṛebbi ur iɛuẓẓeg ara, yettwali-d taswiɛt-inek, tikwal yezmer. ad tɣileḍ am akken yessusem, am akken ur d-yerri ara i leǧwab, mi Sidi Ṛebbi isell-d i teɣri n wid yettɛeggiḍen ar ɣur-s. Tiseddaṛin i mi d-itiɣ tasebḥit-agi bɣan ti d-cerkeɣ yid-wen, d ayen i yellan di Youb, Job, versets 38, 39 à 41. Chasse, chasses-tu la proie pour la lionne?

Ma yilin di lɣiran-nsen, di lɣiran-nsen, neɣ mi ara ttxaṭalen di teɣzi neɣ di tezgi, anwa i yettheggin lqut i yigerfiwen, mi ara ssuɣun warraw-is ɣer Yillu?

Ini-as anwa i yettɛeggicen izmawen. Ini-as neɣ anwa i yesseččayen tigerfiwin. Dagi ifka-d ayetmaten taysetmatin le créateur i yellan Sidi Rebbi axellaq d netta i yettɛeggicen d netta i yettɛeggicen ama d ifrax ama d lḥiwan yellan berra. Ula d nekkni s yemdanen ayetmaten taysetmatin d Sidi Rebbi i ɣ-yettɛeggicen. Sidi Rebbi i yesseddayen akka la nature neɣ la créature ines, taxelqit-ines, ayen yexleq Sidi Rebbi s ufus-is. Akka, xas akka lewḥuc, akka d lḥiwan, d lwaḥi d lewḥuc, akka mi Sidi Ṛebbi ittbadad ar ɣur-sen izmawen, ibedd ar ɣur-sen, ittak-asen-d lmakla i yizmawen. Sidi Ṛebbi ittak-id i wid iḍeɛfen, ittak-id xas xas ttwaḥeqren, ahat izmaḥ-a keččini tḍeɛfeḍ, izmaḥ-a teqqareḍ-as ur zmireɣ ara, neɣ ur teḥriceḍ ara, neɣ txuṣṣeḍ di tmussni, Mi Sidi Ṛebbi neẓẓar d akken Sidi Ṛebbi d netta i yettɛeggicen, d netta i d-ittaken aɣrum, d netta i d-ittnubun i lexṣaṣ n yal yiwen. Ma yella Sidi Ṛebbi ittɛeggic, isedday, la nature, aytmaten, taysetmatin, lḥiwan, iɣersiwen, akka d ula d ula d likurbu neɣ ayen imi neqqar tigarfiwin, Sidi Ṛebbi yettɛeggic-itent. D acu ara d-nini ɣef nekkni yellan d arraw-is, aytmaten, taysetmatin? Di teswiɛt mi ara d-idireḍ akka tiswiɛin lexṣaṣ akken d-idder Yub yefhem ara taswiɛt-ines mi Sidi Rebbi isefhem-as-id, ihdeṛ-as-d akkagi Sidi Rebbi in-as ɛni mačči nekk i yettɛeggicen ifrax mačči d nekki akka ɛni mačči d Sidi Rebbi i yettɛeggicen tigarfiwin donc Sidi Rebbi ibɣa ass-agi keččini neɣ kemmini d-yettmaqalen ad teẓreḍ neɣ ad d-terreḍ en évidence d akken d Sidi Rebbi i yettɛeggicen.

Ur tettwaḥqer ara, ilaq ad teẓreḍ di teswiɛt-nni-inek i d-tettidireḍ, ton cri n'est pas ignoré. Sidi Rebbi ur yettuniore ara neɣ ur yesɛuẓẓug ara, izmaḥay teqqareḍ-as peut-être Sidi Rebbi ur d-ixeẓẓir ara neɣ ur d-iwala ara, mais Sidi Rebbi il va pas t'ignorer. Ilaq ad teẓreḍ a gma, a wetma, Sidi Rebbi isell-d i teɣri-inek, isell-d.

Di lḥif-ik neɣ deg uɣbel-ik, ilaq ad teẓreḍ a gma tu n'es pas seul dans ta detresse, ur telliḍ ara weḥd-k, lḥaǧa i ilaq ad d-terreḍ s lexbar diɣen, tu n'es pas seul. Akka, yella win yellan yid-k, yella win iḥekkmen, yella win ɛlayen akked-k, yella Sidi Rebbi, xas tikwal ahat ur d-iǧaweb ara, xas iɛeṭṭel, mi yella akked-k, ur ttettu ara, yenna-ak Yasuɛ Lmasiḥ, ad iliɣ yid-wen. alamma tefna ddunit akka il va nous accompagner il va nous accompagner dans des circonstances akka di teswaɛin n lferḥ ad yili di teswaɛin n lqaḥ di teswaɛin n leḥzen di teswaɛin n lexṣaṣ Dieu est à côté de nous ur yettaǧǧa ara aytmaten ad yili yid-neɣ lḥaǧa niḍen i ilaq ad teẓreḍ a gma ad teẓreḍ a wetma ur yettili ara ur tettiliḍ ara weḥd-k di lḥif-ik i t-id-nniɣ meɛna Sidi Ṛebbi yettili dans la détresse-inek

Diɣen, ad tesɛuḍ l'humilité u ad tesɛuḍ la foi. Akka, ilaq ad tesɛuḍ l'humilité u ad tesɛuḍ la foi. Donc, i lḥaǧa i d-nniɣ, ayetmaten, taysetmatin, ilaq ad d-terreḍ belli Sidi Ṛebbi d netta, nna-d tamezla tanqiḍt tamezwarut, d Sidi Ṛebbi i d-ittnubun i lexṣaṣ-nneɣ akken yebɣu yili lexṣaṣ. Sidi Ṛebbi ur ittett ara, il va pas t'ignorer jamais, d lmuḥal ad k-yettu neɣ ad k-yeḥqer. Sidi Ṛebbi. Ilaq ad teẓreḍ a gma, tu n'es pas seul, mačči weḥd-k i telliḍ, yella win yellan akkudek, d anezmar, d Ameɣlal, Yasuɛ Lmasiḥ yella akkudek. Lḥaǧa tis ṛebɛa, yelha ad d-tnecceḍeḍ iman-ik, ad tesɛuḍ liman, u ad tanzeḍ, u ad tuɣaleḍ ɣer ɣur-s di teswiɛt-nni. Ur ttezzi ara akka, ur ttkel ara, yenna-ak-n gar wergaz ittteklen neɣ tmeṭṭut ittteklen ɣef umdan, Neɣ i yerran leţkal-is deg urgaz neɣ di tmeṭṭut, akka ţkil ɣef Sidi Ṛebbi, di teswiɛt-nni-inek, Sidi Ṛebbi a d-inub akka i lexṣaṣ-inek, ad ibeddel taswiɛt-inek. Nniɣ-t-id i nek, Sidi Ṛebbi ameɣbun mi ara yessu ɣer Yillu, Sidi Ṛebbi isell-ed i teɣri-ines. Dɣa ayetmaten tisetmatin.

Walit igerfiwen, inak ur ur zerɛen ur megren, meɛna Sidi Ṛebbi ittɛeggiciten, inas acḥal tifem ifrax-agi neɣ ihdeṛ-d diɣ inak Yasuɛ Lmasiḥ, walit ijeǧǧigen di lexla, ur ẓeṭṭen, ur ttellmen, meɛna Sidi Ṛebbi isers-iten s llebsa-nsen. Akka akk ittxaṣṣa wacemma ama di llebsa ama deg umɛic, akka Ṛebbi i d-ittnubun yizmawen, I tgarfiwin ad d-inub i lexṣaṣ-inek. D acu ara d-nini nekkni yellan d arraw-is d yessi-s? Sɛu kan lettkal deg-s, ayez confiance en lui, sɛu la confiance di Sidi Rebbi, xas ur tefhimeḍ ara taswiɛt-inek, xas mazal ur d-iǧaweb ara, xas taswiɛt-inek elle est, elle est, xas akken c'est le flou total, ur tefhimeḍ acemma, mais ǧǧan-z i yiman-ik i Sidi Rebbi, xaṭer Sidi Rebbi d imekdi, D aḥeqqi, yerna yelha, d lmuḥal ad k-yeǧǧ neɣ ad kem-yeǧǧ a wetma. Alléluia! Bɣiɣ aytmaten taysetmatin a s-nini i Sidi Rebbi, Semḥeɣ, ahat acḥal n tikkal ahat nedder-d akka di teswiɛin iweɛṛen, ahat nettu, nettu dakken Sidi Rebbi yella yid-neɣ, ntettu dakken win akken i yellan akkud-neɣ,

Neɣ anwa ara ifken akka ayen d-iri imi-s akka ma nessuter Sidi Ṛebbi, ma yella nḥelli-t, ma yella nezzi ar ɣur-s, ma yella nettru ar ɣur-s, labud ad d-iǧaweb, axaṭer Illu Sidi Ṛebbi yelha, yerna ḥader ad tettuḍ d imekdi i yella, il est fidèle, ur yettbeddil ara, nekkni s yemdanen nettbeddil, meɛna Sidi Ṛebbi ur yettbeddil ara lǧiha-inek, leḥmala-ines ur tettbeddil ara. ur teqqin ara ma yella eh, tbeddeḍ neɣ ur tbeddiḍ ara neɣ txuṣṣeḍ neɣ ur txuṣṣeḍ ara sida rebbi iḥemmel-ik iḥemmel-ikem awtma baba rebbi ḥnin knini tanemmirt xaṭer tḥemmleḍ-aɣ xaṭer d arraw-ik baba rebbi d ṣṣeḥ nekkni tikwal nettɛedday-d di teswiɛin tikwal ntettu lehwi-nnek tikwal neqqar-as anda telliḍ di teswiɛin neɣ nettidir di teswiɛin tikwal Sidi Ṛebbi ur nfehhem acemma di teswiɛin-nneɣ. Tikwal nettidir-d tiswiɛin a Sidi Ṛebbi neqqar-as anda telliḍ. Tikwal nettidir-d lexṣaṣ am akken taswiɛt-nneɣ am akken tessusmeḍ am akkenni ur nfehhem ara acemma deg wayen iḍerrun. Ma baba Ṛebbi semmeḥ-aɣ anda nettkel, anda ur nesɛi ara la confiance, anda ur nerra ttiqa-nneɣ akka neɣ la confiance-nneɣ di tḥerci-nneɣ neɣ di lǧehd-nneɣ neɣ deg yemdanen. Mi nebɣa, a Baba Ṛebbi, tameddit-agi ad nsers leskal-nneɣ deg-k weḥd-k, a Baba Ṛebbi aḥnin, axaṭer d keččin i yellan d imekdi, axaṭer telhiḍ, axaṭer tfazeḍ, axaṭer tettbudduḍ ayen ilhan i warraw-ik d yessi-k, Sidi Ṛebbi ɛzizen di teswaɛt, Sidi Ṛebbi, d ṣṣeḥ, ur ɣ-tettaǧǧaḍ ara, telliḍ yid-nneɣ, tenniḍ-d ad iliɣ yid-wen alamma d taggara, Sidi Ṛebbi, ur nelli ara weḥd-nneɣ mi telliḍ akked-nneɣ. Sidi Ṛebbi ur tettɣunzuḍ ara, tḥemmleḍ aɣ, Sidi Ṛebbi d lmuḥal ad tezziḍ udem-ik fell-aneɣ, Sidi Ṛebbi efk-aɣ ad nesɛu liman, ad nesɛu annuz, ad nezzin tamuɣli-nneɣ ɣer ɣur-k, ad nɛelleq ɣer ɣur-k, ur nettezzi ara tamuɣli-nneɣ ɣer umdan, Sidi Ṛebbi axaṭer kečč i d-ittnubun akk i lexṣaṣat yellan di ddunit, kečč i yettɛeggicen, a Baba Ṛebbi ḥnin ama d lmal, ama d iɣersiwen ama d igerfiwen ama a sidi rebbi d izmawen ayen akk i txelqeḍ a baba rebbi s ufus-ik d lxaliqa-inek d kečč i t-ittɛeggicen sidi rebbi nḥemmed-ik neckeṛ-ik xaṭer telliḍ di teswiɛt-nneɣ tettiliḍ ɣer tama-nneɣ amen haleluya haleluya sidi rebbi ayetmaten tisetmatin yelha ittnubu-d Ad d-iger afus-is xas iɛeṭṭel, Sidi Ṛebbi, xas ur twalaḍ ara, mazal ur tefhimeḍ ara taswiɛt-inek, Sidi Ṛebbi ad d-izzi tamuɣli-s ar ɣur-ek, a gma, a wetma, Alelluya! Alelluya! Ad d-nsel yiwen ccna, wa d-nuɣal ar ɣur-wen ayetmaten taysetmatin,

Burek a baba Rebbi leqraya-ines, burek a tudert-ines, ad tili d taqcict iṣelḥen, d taqcict a Sidi Rebbi iteddun a leḥsab lebɣi-inek, ad tili d taqcict yettḍuɛen imawlan-is, a baba Rebbi je la bénis, je la recommande entre tes mains, a baba Rebbi ɣer tawaṣṣara n mmi-k ɛzizen Yasuɛ Lmasiḥ, ad tili fell-as ɣef wexxam-nsen, ɣef a baba Rebbi, d kečč ara ad tt-iwellhen, d kečč ara s-iṭṭfen afus, ad d-kker ddaw leɛnaya-inek, ddaw irebbi-k, deg isem n Yasuɛ Lmasiḥ, Alléluia.

Laṣunti-inu, nnek ikkat-iyi-d helkeɣ, tesɛa ugur d laṣunti-ines, akka tennek helkeɣ arur-iw. Aman ad terẓ tezmert n uɛdaw s yisem n Yasuɛ Lmasiḥ. A Baba Ṛebbi, ugiɣ tḥeḍṣu, ugiɣ lehlak. A Baba Ṛebbi, llan ɣef wetma-tneɣ, a Baba Ṛebbi, Linda, Yaḥi. A baba ṛebbi rẓiɣ akk tizemmar n ṭṭlam ḥejbeɣ-tt-id a sidi ṛebbi kra n tezmar n ṭṭlam ḥejbeɣ-d tudert-is ḥejbeɣ-d ṣṣeḥḥa-ines a sidi ṛebbi ɛzizen s toute flèche qui est forgée contre sa santé kra n tḥaṛbunt i d-yettuheggan ɣef ṣṣeḥḥa-ines a baba ṛebbi d kečč ara as-d-yerren lǧehd-is a baba ṛebbi deg uɛrur-ines a baba ṛebbi ad tennaleḍ Baba Rebbi ugiɣ tiyita n uɛdaw, ugiɣ lehlak di la santé-ines, a Sidi Rebbi, di lǧetta-ines, s yisem n Yasuɛ Lmasiḥ, ad teddmeḍ lehlak-is, ad teddmeḍ lqerḥ-is di lewqat-agi, a Yasuɛ Lmasiḥ, a Baba Rebbi, xaṭer tewwiḍ lehlakat-nneɣ ɣef ṣṣalib, tewwiḍ aṭṭan-nneɣ, barek a Baba Rebbi ṣṣeḥḥa n wetma-tneɣ, deg yisem n Yasuɛ Lmasiḥ, a s-d-yuɣal lǧehd. Amen. Farida n Ayt Ẓẓal-d a gma, ḥwaǧeɣ taẓalit ɣef lemariaj, donc c'est une sœur célibataire, anẓal Sidi Ṛebbi am-d-iheggi, a wetma, akka argaz yellan a leḥsab-ines, akka argaz ara m-yilin d lbaraka, s yisem n Yasuɛ Lmasiḥ, a Baba Ṛebbi, rriɣ-ak i wetma Farida gar ifassen-ik, ay Ameɣlal, wwiɣ lexṣaṣ-ines, ay Ameɣlal, a Baba Ṛebbi,

Gma-tneɣ, a Sidi Ṛebbi, ger ifassen-ik, ay Ameɣlal, deg cci ara ibarken Baba Ṛebbi afus-is, deg cci ara ibarken Baba Ṛebbi akk tudert-is, lḥayat-is, burek-aɣ Baba Ṛebbi lecɣal-is, axeddim-ines, laṣunṭi-ines, a Sidi Ṛebbi, burek-aɣ Baba Ṛebbi tudert-ines, a Baba Ṛebbi ma yella kra lexṣaṣ deg cci ara d-inuben i lexṣaṣ-ines, a Sidi Ṛebbi tawaṣa ara nemmek Ɛzizen Yasuɛ Lmasiḥ ad tili fell-as, a Baba Ṛebbi, ur t-ittxaṣṣa wacemma,

A Baba Ṛebbi, d kečč ara iṣfun akk lǧsa-nsen, a Yasuɛ Lmasiḥ, imi tewwiḍ lehlak-a-nneɣ, tewwiḍ lqerḥ-nneɣ, tewwiḍ leɛtab-nneɣ, a Yasuɛ Lmasiḥ, ugiɣ lehlak-agi icemten, ugiɣ lkunṣir i tudert n Farid laked Suɛad, deg isem n Yasuɛ Lmasiḥ, a Baba Ṛebbi, ad d-tawiḍ ḥellu, ad d-tawiḍ ccfa, au nom de Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia.

Simyal lḥaǧa, leḥseb, aseḥḥar, d kra n win mi xedmeɣ lxir yerra-yi-t-id s ccer. Iqqar-d Sidi Ṛebbi, yenna-ak, Barket widak i ken-ineɛɛlen, xedmet lxir i yiɛdawen-nwen. Amer zgin ma wetma ma yella txeddmeḍ,

Leḥsab akked wayen n diri, a baba Rebbi ɛzizen d keččini tenniḍ ma yella tellam a leḥsab-iw ad d-seknuɣ ul n yiɛdawen-nwen, a baba Rebbi buɛak n wigi tt-ittqehhiren, buɛak n wigi imi texdem lxir a sidi Rebbi yuɣal-as d ccer, a baba Rebbi d kečč ara s-d-ifken i tazwara akken tettẓallaɣ taẓallit af ḥellu, d kečč ara tt-ittḥellun, d kečč ara s-ifken a baba Rebbi la confiance, d kečč ara s-ifken a baba Rebbi ṣṣber.

Sidi Rebbi efk-as ur tettmaqal ara akken yebɣu yili, xas ur s-yerra ara lxir umdan, xas d ccer i s-yerra, mi a Sidi Rebbi ɛzizen d kečč ara tt-yesseḥlun. Ma yella lǧirḥ neɣ ma yella lqerḥ i yeẓẓa weɛdaw i tudert-is, neɣ a Sidi Rebbi la mer teččim neɣ yella wayen i tt-ijerḥen, Sidi Rebbi a s-d-tefkeḍ ḥellu, efk-as-d a Baba Rebbi ad tessemmeḥ i yeɛdawen-is, deg isem n Yasuɛ Lmasiḥ. Aleluya! Aleluya! S yisem n Yasuɛ Lmasiḥ.

A Sidi Ṛebbi, di leɛnaya-k, a Yasuɛ Lmasiḥ, d kečč ara d-iẓuren tawacult-agi, ay Ameɣlal, ad tqeccɛeḍ meṛṛa aṭṭan n lehlak, ad iffeɣ daxel n twacult-agi. Ssutureɣ-n ḥellu, ssutureɣ-n tazmert-ik, ssutureɣ-n lmuɛǧiza, a Baba Ṛebbi, ɣef tmeṭṭut-agi akked yelli-s, a Sidi Ṛebbi, ad d-tnubeḍ i lexṣaṣ-nsen, ad d-tesseḥluḍ, a Baba Ṛebbi, lehlak-nsen, deg yisem n Yasuɛ Lmasiḥ, alléluia. Nek Mohamed Kader, zul fell-ak a Dda Muḥend, Rachel si Bgayet, ẓẓal-d ɣef twacult-iw akked baba sirtu nek tanemmirt donc nek ẓẓal-d akka d Rachel donc si Bgayet nek ẓẓal ɣef twacult-iw akked baba-s ad nẓẓal s isem n Yasuɛ Lmasiḥ a Baba Ṛebbi bwan Rachel bwan baba-s bwan tawacult-agi n wetmaten-a a Baba Ṛebbi nsers afus-ik fell-asen A Ṛebbi, wwiɣ-ten-in ar leḥsab, ar wawal-ik, a Baba Ṛebbi ay Ameɣlal, axaṭer telhiḍ, axaṭer tfazeḍ, axaṭer d Ameɣlal ay telliḍ, tu es le fidèle, a Baba Ṛebbi, tenniḍ, Izmawen ad laẓen mi nekkni, kenwi, a Sidi Ṛebbi, wid yetteklen fell-i, ur ten-ittxaṣṣa wacemma, a Baba Ṛebbi, kečč ara d-inuben i lexṣaṣ n twacult-agi, kečč ara ibarken tawacult-agi n wetmaten-a, Idammen-ik, a Yesɛu Lmasiḥ, ad ɣummen, ad ilin d tawaṣra, ad ilin d lemneɛ. Rẓeɣ kra n deɛwessu yellan daxel n twacult-agi, ndehheɣ s leslak daxel n twacult-agi, ndehheɣ s userreḥ, ndehheɣ, a Sidi Ṛebbi, s lbaṛakat ɣef twacult-agi n wetma-tneɣ, deg isem n Yasuɛ Lmasiḥ, amen. Donc, Lisa Dumatin, Azul fell-awen, Ṛebbi ad ken-iḥrez, ad ken-ibarek, amen. Je demande une prière sur mon cousin.

Aseggas-agi inek ad isɛeddi lbak, yugi anẓal Sidi Rebbi ayen akka t-yurzen akka seg yisem n Yasuɛ Lmasiḥ, a Baba Rebbi ad tserseḍ lebɣi deg-s uqcic-agi, a Baba Rebbi ur s-ittruḥu wacemma, a Baba Rebbi efk-as tazmert, ɛiwen-it a Baba Rebbi ad d-yaki, sduqqes-it-id i wakken a Baba Rebbi ad yerfed, a Sidi Rebbi ad d-yekker, a Sidi Rebbi ɛzizen, a Baba Rebbi sers afus-ik ɣef uqcic-agi, a Baba Rebbi burkeɣ leqraya-ines, burkeɣ tudert-is, a Sidi Rebbi ur t-ittxaṣṣa wacemma,

Facal-agi ɣef ɛeggu, a baba Ṛebbi kečč ara s-yillin d tazmert di lewqat-agi, a baba Ṛebbi ɛzizen a ṛṛuḥ-ik ad tt-innal, tazmert-ik ad tt-tennal, a baba Ṛebbi tu vas la toucher, tu vas sanctifier Sidi Ṛebbi son corps au nom du Seigneur Jésus, a baba Ṛebbi ayen yellan d lqerḥ, ayen yellan d lehlak ad yeffeɣ au nom du Seigneur Jésus. Alléluia.

Di lḥayat-is, di tudert-is. A Sidi Ṛebbi, acḥal n tikkal tenniḍ aɣ i-d deg wawal-ik, ur ttagadet acemma. A Sidi Ṛebbi, ulac d acu ara tagad. A Sidi Ṛebbi, l'amour bannit la peur. A Sidi Ṛebbi, leḥmala-inek tettḍeggir tegdi, tettwexxir tegdi. A Baba Ṛebbi, ččar-itt s leḥmala-inek, ččar-itt a Baba Ṛebbi, efk-as ad tesɛu la confiance deg-k a Baba Ṛebbi, qceɛ merra lxuf, qceɛ merra l'angoisse tegdi di lḥayat-is. A Sidi Ṛebbi, efk-as aɣilif. Efk-as a baba Rebbi l'assurance, ṭṭmana, d akken telliḍ yid-s, ur tesɛiḍ d acu ara taggad a baba Rebbi axaṭer telliḍ yid-s, telliḍ ɣer tama-ines, telliḍ di teswiɛt-ines, ad tiliḍ di ccedda-ines, tu vas l'accompagner au nom du Seigneur Jésus, Sidi Rebbi ma yella tettidir lexṣaṣ, d kečč ara d-igren afus-ik a baba Rebbi, deg isem n Yasuɛ Lmasiḥ. Aɣilas, serwi, benek prier pour le besoin des finances, akka, donc ad nẓal ɣef lexsas uṣurdi, Sidi Ṛebbi wwiɛen les finances, aɣilas, a baba Ṛebbi, lexsas-agi des finances, Sidi Ṛebbi ad d-ittidir, neɣ ad d-ittidir n waytmaten yellan di lexsas, a Sidi Ṛebbi, tu es le Dieu qui pourvoit nos besoins, a Sidi Ṛebbi, tu es le Dieu,

ad iqelleɛ sidi rebbi akk ayen akka serraḥ neɣ di tudert-is s isem n yasuɛ lmasiḥ a baba rebbi d kečč a baba rebbi ara d-ikksen s tehziya kečč a baba rebbi ikksen facal i tudert n lḥayat n wetmaten-a a baba rebbi tu vas ranimer sa foi tu vas l'encourager a baba rebbi di lewqat-agi ay ameɣlal a baba rebbi efk-as-d afud efk-as-d tazmert sɣur-k ay ameɣlal tazmert i d-ikkan sɣur-k lǧehd sɣur-k di lewqat-agi ad d-terfeḍ iman-ines, ad d-terfeḍeḍ Sidi Ṛebbi le feu, times, ad d-Ṛebbi ad tecɛel daxel-is, ad d-Ṛebbi tu vas la ranimer tikkelt nniḍen, ad d-tessakiḍ la flamme, ad d-tessakiḍ Sidi Ṛebbi times-nni n Ṛṛuḥ Lqudus deg-s, le iman-ines a Baba Ṛebbi snerni-t deg isem n Yasuɛ Lmasiḥ, amen.

Ḥbit ṣalat lmasiḥ ana mariḍ saraṭan ddem s yisem n yasuɛ lmasiḥ a baba ṛebbi ugiɣ a sida ṛebbi la midisin lehlak agi a baba ṛebbi la imdanen ur zmiren ara ṭebbat ahat ur zmiren ara mi aṭan agi a baba ṛebbi n idammen lusimi agi a sida ṛebbi neɣ aṭan agi lkunsir agi idammen i yesɛa sida ṛebbi mahdi a baba ṛebbi ger ifassen-ik ay amaɣlal d kečč i d bab n ḥellu di lewqat agi ay amaɣlal a nɛenni nar ɣur-k ay amaɣlal a yasuɛ lmasiḥ ḥerrek afus-ik

Baba Rebbi deg isem n Yasuɛ Lmasiḥ, Baba Rebbi, wwi n yemma-s, n wetma-tneɣ Malika, ay ihelken lacuv-ines, a Baba Rebbi, di lewqat-agi, ay Ameɣlal, lartruz, lehlak, lartruz, s yisem n Yasuɛ Lmasiḥ, ad ittwaqceɛ. A Baba Rebbi, wwi n wetma-tneɣ lqerḥ-agi yellan di lacuv-ines, ad iruḥ s yisem n Yasuɛ Lmasiḥ.

Euh, un moyen i sari xedm lekwaɣeḍ a sidi rebbi azizen i va se stabiliser baba rebbi burkeɣ-t burkeɣ tudert-is burkeɣ baba rebbi euh, lvoyage-agi neɣ tiɣimit i yeqqim a sidi rebbi di fransa d kečč ara yellin tiwwura zdat si leɛnaya-k ur t-yettxaṣṣa wacemma a baba rebbi azizen ldiɣ tawwurt i lḥayat-is i tudert-is au nom du Seigneur Jésus amen